Gɔrim yɛltɔɣa puuni ka ti tɔɣisa gɔrim puuni ka fiila ka ti dira zuŋɔ dabisili ŋɔ ti nyɛla sahan gahindili shɛli ti yɛn chaŋmi couple niri mini o paɣa first in history Dagbamba ka bɛ kuli yiɣisi Bayi roodi la hali ti kpɛri Silimiin tiŋa zuŋɔ di la yɛltɔɣa ka m mina ka ti yɛn gu chaŋ pɔhim maa zuɣu nti diri daanfaani nyɛ nya how ka bɛ make li ka wula ka ti yɛn gba doli make li ni yɛn suhi shɛli bɛ ni bɔri binshɛɣu sani pɔi ka ti yɛn di fiila ŋɔ maa yuli m booni Mister President ŋɔ social media ni yɛn suhi shɛli nyɛla kpaŋ maa maŋa ka share video ŋɔ maa n like Eh, di pala ti dee bɔrila fiila, ti bɔrila binshɛ shɛli din yɛn motivate nyin gba zaa ka a niŋ wula eh, ka a gba diri di anfaani. Salamu alaikum. Waalaikum salam. Eh, ami an tira ka yɛn pɔhi bee a niŋ wula? tɔ ni ti zuɣu suŋ maa yaha
ka ti lahi niŋdi ya yi maraaba zaŋ kana yuropi zaa ha
na a yi wumda

tiligu
chɛɣita ku yɛli ti ban gɔri kanna silimiin tiŋ ŋɔ maa ti dolila paya paya ka ti suhi maa bɛ paya paya to ami ko kpuɣimma bigini wula ka a mini maa miliya ka yi tooi yiɣisi yiŋla hali na ti paana bɔnli motivate ya yi nyɛla alaha alaha ka yi nyɛli zaŋ kana bee yi dindiya wahala la hali an ti naan paana ka so din pii doli ni ti paai.
Ok, gɔri maa ni yɛtɔɣa ni nyɛ shɛm yaha. Toon piligu maa zaɣ yiŋ zaaha ka daadam pun tirayira kamani o doli zuɣusaa ni wula n kana. So lala saha maa puni maa zaa n ti a ka niriba dee n diri ti laɣim be bihi. A gba ni yɛli shɛm maa. Ok. So di niŋ lala maa mi, m mi pun nyɛla ninvuɣ so ŋun mi pun gɔŋgo biɛla. A gba lahi be o? Ɛhɛɛ. So ka n lihi lala maa ka ya niŋ di ŋuna, n lan chɛ bɛn zuɣindi ya n-chaŋ lala chani maa. Amaa m mi n lee mi ni kaman ni yɛn yi yiŋ ŋɔ saha shɛli ŋɔ, m mi mi saha shɛli ni lan yɛn niŋ wula? N lan yɛn lab yiŋa? A mi a gbaai n yɛtɔɣa maa bee? N gbaar a.

Ɛhɛ, min o zaa deei din niŋ wula, ti ni kpuɣi napɔŋ. M maamiliya baa ni, kpɛɣu n-kanna. M maamiliya karo n-daa ku yɛli lala maa ka a shiri saɣizi n-zaŋ ti o.
N yɛli yo n-daa yɛla ni kadama a min o yɛn gɔbu maa ka a saɣizi n-zaŋ ti o.

eh, n mini Dagbani maa ti ku yɛn yɛrila mi fanti maa di yi ti niŋ ka yɛn zaŋ fanti a ti yɛn yɛri fanti n yɛn ku fiili n firi ka yɛli fanti maa biɛlifu zaŋ amaa ka Dagbani maa lee galisi so to to chɛɣu n bɔhi din daa kana ka yɛn yisi Ghana tiŋ kani ka yi daa yisi chaŋ ti sheegi ka wula ka di doli laa hali ka yi ti kpɛna Europe ok din nyɛ shɛm yaa n yi kpɛri laa so n daa be eh, Iraq a gba laa be o mhm. Ɛhɛn, so o bela nimaani? So ka m bɔh o ka o yɛn maa? O, di nimaani ka n niŋ wuna, ni ni yi ku yɛn kana, n ku nya laɣiri ŋɔ yaaka zaa. Ni di ni tooi ti ma visa ka n niŋ wuna ka n zaŋ kana, so ka ya di ŋuna, dama ti niriba ayi maa ŋuna, o di bom soli ka ti nya lala visa maa. N-ti a visa maa di ku nyɛla eh, electronic a baŋ li kaman just entry maa. Okay. Dini n-ku nya li. So ti ku niŋ li online binshɛɣukam ka di be di ni ready daa bi di ti laɣiri la to ka ti ŋmaai tikiti maa niŋ wula m-paai nimaani? Eh, ti mi ni paai nimaani, ami din pun nyɛ kaman ti pun mali la shili maa yiŋ maa. A gbaari ya ni yɛli shɛm maa, laɣiri pun bela daa pun bela ti ni. A gba ni yɛ shɛm maa ha. So Okay. ma ma ma ma nia ku nyɛmi n daa ku lihiri lab maa puŋɔ di ŋmanila eh, ah, Iraq mini Iran kama loori kpɛbu di tooi beni ka di tooi chaŋ Iran Iran mi ka mi lihi ka di ŋmanila Iran mini Turkey mi di mi niŋla wula bɔda n nyɛli so ma ma ma hankali puuni o dama ni pun goma m malila lahabiri kama n ku zaŋla n hankali niŋ wula n buɣisi laa maa n daa bi yɛli n yi kpɛ laa maa la Ok, n gbaaya. Ɛhɛn, n daa bi yɛl o li, ka maa ŋun ŋɔ ka n lo zuɣu ka n niŋdi ba ka bɔri ni n kana nimaani maa. Ok. So ti ni paai nimaani ka ti niŋ dabaayi nimaani, so ti ni niŋ dabaayi nimaani ka eh, ti pili bɔhibu. A mi ti mi la tin bɔhiri shɛŋa. A mi a be tiŋ ni irin a niriba ku benimi irin taxi drivers maa mini binyɛhiri maa, bɛ ku benimi laa bini. So ka ti di di fiila maa ka so daa ti yɛli ti ni o ni o mi so ka o zaŋdi niriba niŋdi wala din kpɛri Iran hali gba bɔri Turki gba laa niri maa ni tooi zaŋ a niŋ wala laa niri maa ni tooi zaŋ a chaŋ a gba fiila maa okay
so n yɛli laa maa to ka a dabisa maa ti paai ka ti mini laa niri maa pɔha n yo taba so ka ti kpuɣi napɔŋ n-kpe loori maa ni ti chaŋ Iran. Ashee loori maa gba ti paai loori maa di yɛn kpeli mi gabaadaya hali ka o zaŋ a kpe Iran o ka lahi ŋme li. Okay.
O gba yɛn zaŋ a mi yaa n-zaŋ chaŋ ti ti so a gba lahi be o. O yɛn zaŋ chaŋ ti ti so tiŋ maa kamani tiŋ maa Iran mini Iraq bɔda maa nimaani shee maa.

n tumdi laa tuma so ban ŋuna irin laa loori ya ka za di gata bi mi di yɛla okay ami agbani ya shɛba mm. he so bi zaŋ ti mi chaŋ ha n ti paai lɔɣu shɛli n tiya laa bin paai lɔɣu shɛli maa ŋuna bi ya bilan paai ni di bi zaŋ ti niŋ loori maa ni zaŋ ti garindi maa ni mhm. a gba laa bɛ so ka di sheeti bi sheeti ka bi wuhi ti sɔchibi shɛli ti yɛn niŋ la ti yɛn doli amaa ti chaŋ ti n chaŋ ti paai shɛba

di dii bi niŋ zibigilaa so ka ti ku bɛ din yuŋ ŋun daa nyɛli yuŋ ti suɣu chɛndi maa zaa yuŋ ti suɣu ka ti chɛnli o yuŋ ti suɣu nyɛli so ti chɛmi ti paali luɣ shɛli ka kom gba do nimaani amaa kom maa di dii bi zilim amaa ka bi lee zaŋ gabiga n lo one side n chɛŋ ti lo the other side tihi ka bi zaŋ lo shɛm maa so a yɛn gbubila gabigu maa n ku gbaali hali n zaŋli baɣa yaɣa

Ɛhɛn, dama o bi mi saha shɛli, dama man man daa ku yɛla di yɛmaŋli ni yɛ shɛli, yɛmaŋli bi mi saha shɛli ni yɛn lahi na ŋuna. Okay. Ni yɛn yɛla a mi
dabisiya ka zaŋ a ni chaŋ a mi one year time ni labira bɛ to dɔɣi n ku bi mi ŋma n ku chɛri mi. Wow. Ɛhɛn, so ni ku yɛlo ka m pun motivate o la di zuɣu yiŋa kamani n pun yɛn yɛlo la ɛhɛn n pun dindi o la gɔrim fiila ni pun nyɛ shɛm kamani chandi n ŋɔ ni ŋɔ ni ŋɔ ni ŋɔ.

n kuhiri ti.
Okay. Ɛhɛɛ, so ti dumi so ka laa niriba maa bi chirigi ti. So bɛ ni chirigi ti ka bɛ zaŋ ti n chaŋ tiŋ maa pu tiŋ puuni. Okay. A nyɛ bɛ o mm-hmm. zaŋ ti chaŋ bɛ yiŋa. Ka di nyɛla nimaani maa gba shɛba mi pun bela nimaani ka bɛ lee bɔri niriba ni bɛ pahi bɛ zuɣu. Passengers, ti booni ba passengers. Ɛhɛɛ, passengers.

ayirimi yɛ from nimaani maa mi pumpɔ yin bɛ iran ŋɔ pumpɔ tɛki mi ki bɔ ni kpɛ tɛki ti bɔ ni ti kpɛ ok so nimaani mi wula n niŋ chɛ ka ti wum nimaani mi gba zaa yi di nyaɣasi nimaani maa bee nimaani ŋɔ daa ku nyɛ alaha maami di laɣashɛli ti ni daa yo maa yaa ti yolimi ni tɛki wu ka iran ka ti chana ok

So ka bɛ yihi ti
n-chaŋ bɔda maa ni.
Bɔda maa gba, amaa gba mi di kul la sɔɣibusɔɣibu haali ka bɛ zaŋ ti ti niŋ ŋuna nti paai.
To ti ni be nimaani ka bɛ na wuhi ti ti ni yɛn kpa shɛli ka zaŋ map n-ti ti.

Wild side na mi n yihi mi kɔma joint ma di mi yihi a gba la bɛ o mhm. so laa chɛndi maa puuni maa ka laa biɛrim shɛli din yi mali ma ka di niŋ wula ka di pili ka di pili di mi ni mhm. niŋ laa maa di ŋubtiri mi kama ka di pa biɛla so bɛ paalɔ shɛli ŋɔ ka bɔga niŋ loose